uh, in the music industry in Zimbabwe, uh, based in the United States. We are honored to have uh, Dr. Uh, Thomas Mukanya Mapfumo. Makadini, makadini uko.
Aiwa, tiripo, makadiwo. Ah, nditika.
Eh, muri sei sei zvenyu ikoko? Ah, kuno kwakanaka kungotonhora chete. Handitika.
Ah, Chando inguva yechando. Ndaswamuka kune snow. Ndaswamuka kune snow. Ah, roko roko rwenyu rwakabata apo manje tinoda kuti rusaoneka. Aha, zvaita. Eh, zvaraiti. Yeah, man. Zvaraiti manje. Okay. Okay. Yeah, saka album mama last time taka cover album renyu raka rakatsakatika mustudio uh, saka tombotanga neka update kuti makazozvifambisa sei ya tiri kutaurirana takataurirana naye iye uyo akaita kuti music yacho iyi uh, ishaikwe mhm. akatitaurira kuti hanzi yakatsva nokuti kombiyuta yakatsva yakabva yapisa nemahard drive saka takamutaura kuti akati ngati tinokwanisa kudzokera mustudio kunorekodha tisingabhadhare mari ndikati aiwa ka hazviite saizvozvo iwe ndiwo wakarasa music yedu zvawakarasa music yedu vanhu vanouya vanondibatsira kuti tirekode music zvakare havangouya mahara ka vanoda kubhadhara
okay akati ako vanhu vangani vanoda kubhadharwa tikaverengerana mari ikasvika 1600 saka ndiye ari kumhanya mhanya kutsvaga mari yacho totopinda mustudio kana aita sei akwanisa kuwana mari iyoyi so that tinobhadhara vanouya kuzotibatsira kuridza vana blagidza vana krisi vamne vamwe vanoridza mahodzi vanoda kubatsirwa vanoda kubhadharwa saka ndopatiri iye zvinezvi tiri kumhanya mhanya kutora mimwe music yedu yakare kare isina kumbodzwikwa nevanhu tine music yakawandisa mimwe isati yatombodzwikwa yatakagara takangochengeta saka ndo yatiri kumbobatanidza iye zvinezvi kuti tikwanise kuti taitira vanhu mafans edu kuti vanzwe kuti kune music mitsva eh, iriko music inonakidza zvikuru ende ine nhoroondo saka ndozvatiri kuita ichabuda manje manje tatotanga kugadzira album yacho ya okay ah. ya ndandoda kuti eh, musoro wenyu unyase kubuda screen because ma musoro wenyu wangu ati dzikirei pascreen nyasai kuisa muve pacenter yeah perfect pasiyei pakadaro okay um, pese patinotaura nemi vamukanya vanhu vanenge vachida kunzwa mafungire enyu maererano nenyaya dzematongerwo enyika kuzimbabwe so ndombotanga nepapo ndombobvunzwa kuti semamiriro akaita zvinhu uh, muri kuzvionawo sei zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumusha uku vanhu vari kushupika takanga ndiriko kumusha uku eh, eh, takagarako four months dzese tiriko kumusha uku tichiona situation mhm. nematambudzikiro ari kuita vanhu vanhu vari kushupika vana vevanhu vaitwa marombe vana vematsotsi vanoba mari vanobira vanhu mari ndo vane dzimari vari kuita zvavanoda vana vevarombo havasi kuenda kuzvikoro vari kugara mumastreet vachitengesa macd mumwe ndakamudaidza ndikati akadaidzwa akanga aine macd yangu zvikanzi shamwari akati ee zvikanzi une macd amukanya here Ah, mufana uya akati ee ndinawo macd amukanya akauya achimhanya mufana uyu. ini ndanga ndakagara kumashure ndakahwanda so vakanditi hwanda imwe mukanya ndikahwanda mufana uya zvikanzi eh, ti- ti- tione macd auinawo akabudisa macd akati wandei aitengesa akanzi ko mukanya wacho ukavaona unovaziva here mufana uya zvikanzi aiwa ndobva ndasimudza musoro akada kutiza guma ndakamuti aiwa dzoka kunondiina ndinoziva kuti inzara yakutuba kudaro tora hako macd aya utengese handiti uri kuona kuti vana vevanhu havari supose kunge vachienda kuzvikoro mm. vachizviitirawo zvinhu zvavo zvavanoita ndiwo maleaders amunotaura yaya kuti ndiwo maleaders emangwana zvino kana takuaita marombe kill them before they grow ndozvakuitika kumusha uku dambudziko rine vanhu rakanyanyisa zvikuru vanhu vari kutamba politics nevanhu havasi kuda kuti vagadzirise zvichemo zvevanhu vagadzirise kuvaka nyika tarisai muone taisekwa nemunhu wekudubai akati he vanhu vekuzimbabwe mune zvese kaimi he zvese munazvo isu zidubai takaivakira mudesert hatina kana chatiinacho vatarisai zvayaita dubai imi makatora nyika iyi kare kare we are nearly 40 years tiri, tiri independent hapana chakachati chaita chinoratidza kuti tiri kuenda mberi ende tiri kungoita zvekupolitics dzekurambira masimba ende tisingagone kutonga tisingagone kuvaka nyika tisingagone kubatsira ruzhinji rwevanhu tiri kuenda kupi uye haambofa akaitonga uyu haambofa akaitonga iwe zvawaitonga chii chawaita tiudzewoka iwe chawaita chawati hanzi uya hambofa akaitonga iti ndini chete ndinenge ndiripo izvo zvawaita izvozvo waitira chii vanhu chinoita kuti vanhu vapone vanhu vachiri kungogara maold houses kunana high fields kwese uko ndakaenda kumbare kumaflats uko haungafunga kuti munobuda munhu ka zvinosekesa mufuke zvinosekesa nezvinonzwisa tsitsi zvinonzwisa tsitsi vanhu vanofanira kubatana kamera yenyu mbijana dzikisai hmm. kamera yenyu mbijana ya eh. mama kudzika zasi vanhu vanofanirwa kubatana vachinje zvinhu ee eh, ipaiwo vamwe muone kuti vamwe ava vanoitawo sei musarambe muripo imi minozirai kuti murongoda kutonga chete iko kutonga kwacho musingagone mm. muri kuitei ipapo hanzi 2030 ndee ndichipo
ah. aiwa hmm? uchiitei ipapo ivo vanhu vachifa nenzara uchiitei hatidi zvinhu zvakadaro isatidi politics dzakadaro vanhu vari kuvanza mhosva dzavakaita vakaba mari dzevanhu iye zvino vari kututa dzimari idzodzo nendege vachiendesa kunyika dzakasiyana siyana vari kuitira ravo remangwana kuti kana zvaipa ndokwatinotizira ikoko handizvo zvatinofanirwa kuita varume ngatishandirei vanhu ngativakei nyika vana vedu vaende kuzvikoro vanhu vaone mabasa eh tovawo nyika tovawo nyika yakabudirira tarisai kuna naluwanda uko kwakamboitika civil war but nhasi mukaenda muka, muka, kuluwanda kwazvakapera zvese zviya zviya kwakauya mumwe anoti handina basa kuti chatoda kuti vanhu vabatane tivake nyika yedu tigodya tichiguta e tinoda vanhu hatidi kusarudza kupesanisa vanhu kuti hanzi ah, uyu uyu uyu ndiwo kwachinja uyu ndiwo kwachi vanhu ava ndevekupi ndevekuzimbabwe e eh, we should be ashamed nezvinhu zvatiri kuita tiri kutambudza vanhu okay eh, zvoitwa sei because taane taane nguva yakati eh. oh, tichitaura kuti i think munhu wese muzimbabwe right now anenge akuziva kuti panonetsa ndepapi saka oitwa sei pogadziriswa sei panogadziriswa zvinoda ka inzwa ka mwana wamai ihondo iyi hapana eh, freedom inouya on a silver plate munopanzwisisa mm. kana muchida kuzvisunungura

saka tikati eh, kana tichiti nhasi tiri kuprotesta tongomacha tosvika pa muna, eh, muna first street zuva radoka todzokera kudzimba vanongoti ah, regai ka vamache zvavo vava kana zuva radoka vachadzokera kudzimba hakusiri kokurwa hondo aiwa ka hakusiri kokurwa hondo kana tati tiri kumacha ngatimache iyi and hatibve mustreet kusvika zvata zvatiri kuda zvaitika kana tiri vanhu varumira nevanhu hatidi kutyidzirana ka nezvekuti hanzi hei hondo he chii chii chii ndinoona zvangu imwe nyaya inonetsa ndeyekuti um vamwe vakanzi hanzi vadyirwa vakundwa pamaelections akapera aya mm. ivo vakacomplaina kuti haa ndo hatina kudyiwa eh, totoenda kumakotsi chichi aiwa ka already makakanganisa pakutanga vanhu ava vakaramba kurifoma vakati hatirifome sei makajoina maelections muchiziva kuti vanhu ava vakaramba kurifoma exactly yakanga iri yavo maonero enyu mdc yakakanganisa pa pakuita take part ma elections Yaka- ingada yakaramba ikati ha- kana pasina ma- ma- ma- ma- musina kurifoma Mm. hati- hati- hatiningirika we are not going to partic- participate you understand Mm. then toenda kunyaya yemakotsi yekuti hanzi nyaya yacho ichaenda kumakotsi Mhm. makotsi andiani havasi vanhu vavava mm. eh? Eh, uya anonzi hanzi maraba uya akatenga akatotsamwa kudhara akatinga akatotsamwa kudhara akati vanhu ava vari kudiiko ava eh? vanoda kutikanganisa nhasi uno eh, horit maelections aye paakaitika vanhu vakati ah, hazvina kubuda zvakanaka ngatiendei mustreet tinodemonstrata zvikanza okay munoziva kuti vanhu havati vanotya zvekutya zviya zviya imimi tumai masoja anongonoshuda vanhu kana four five six havadzoke mustreet ava nhasi vakadzoka pakashudwa vanhu vanhu vakazodzoka here mustreet eka vakadzoka here vakatyisidzirwa zvino zvikadaro hatimbofa nyika yaimbofa yakaita zvakanaka haimbofa yakaita zvamamistakes iwo vakapinda muelection pasina mareforms sakasaka eh. zviri kunzi tabo mbeki wauya kuzimbabwe kuti vataudzane munoona kunga kutaurirana kungabatsira here kut- kutaurirana kwechii kwati kwe- kwa- kwa- kwakuti imi muri kunyatsoona kana iwo maelections aya aya aya ari kunzi hanzi achaitwa 2023 haabatsiri aya haabatsiri ngavarege kuparticipata kana pasina mareforms ngavangosiyana nazvo eh because mapurisa ndeezanu eh masoja ndeezanu iye zvinotonzwa kunzi mapurisa kana uchida chipurisa unotanga waendeswa hanzi kuborder gezuku kunotrainwa ikoko uchitrainwa nhingi maideologies ezanu hatidi zvinhu zvakadaro mapurisa ndeye vanhu masoja ndeye vanhu and havafanirwe kuonekwa vachipindira munyaya dzepolitics aiwa hazvibvumirwe e eh, kuno uku mapurisa haapindire politics mapurisa haapindiri masoja haapindire politics vanhu vevanhu vanomirira kuprotecta the rest of us saka havafanirwe kuonekwa vachiparticipata mupolitics hazvibvumirwe kwete ende kuti uite purezidhendi kuno kuamerica ukabata mukadzi magaro ukaponda munhu maka zvakaitika kuti mumwe munhu akaburitswa nepawindo nenyaya yegerofriend mangwana acho imi makumacha he idhife idhife aishanda nani anga asingashande namugabe haasiri here aifurira mugabe zvekuita haasiri here akakoza genocide kubulawayo akaurayisa vanhu vakawanda wanda nhasi muri kumuti idhife achakuigirai chii achitaura kuti hanzi new dispensation ipi yacho inobva kupi e nyika yaamarengenya akambenge ari mamveve iye zvino yaamarengenya yaakunyadzisa zvekunyadzisa zvipatara hazvishandi zvikoro hakuna education yakanaka maindustry amatongo tanga tiriko ka taimbopfuura nekumaindustry matongo chaiwo chaiwo haumboona hutsi huya hwaimboonekwa huchipupuka kumaindastry hakusisina angu matongo ya yeah saka tiri kuenda mberi here kana kuti tiri kudzokera kumashure kana ivo vanhu vari kusapota ivava vanhu ivava vanopenga vanorwara vane chirwere chepfungwa havazive zvavari kuita ende havasi vanhu vevanhu vanhu vaye vanongoda kuita mbiri yaye kunzi ha tiri kutonga zanu iri kutonga ha zanu iri kutonga ko vanhu maitira chii vanhu chii chamaitira vanhu since kutora kwamakaita nyika chii chamaitira vanhu chinoshamisa chekuti ichi chese chamabata is a disaster music yedu chaiyo chaiyo nyika haidi kutongwa inoda kutungamirirwa eh, nyika haidi kutongwa inoda kutungamirirwa haidi kutongwa uh-uh. takanga tiine music vana grama records vana chichi vana galo chichi iye zvino zvachiti mbombombo ndivo vakauya nekusecha vakati ha kumusic ndokwakapenga ndokude mari iri izi vabva vati ah, kubva vauraya music iya iya ndivo vari kuita piracy piracy yese ndeyavo ndivo vari kuita piracy iyoyo haisi kuitwa neordinary person ayo vanhu vari kutobvumidzwa munhu akabatwa achitengesa music yemunhu anongoendeswa kupolice station iwe uchibuda nedhoo iyewe asara achibudiswa nerimwe dhoo kuratidza kuti zvinhu zvakagadzirwa zvakaoma
pane matopics andichakanda kwamuri ndichingonzwawo kuti munofungei nazvo eh, eh. ngatitangei nenyaya mm, yatiri kuona mumadare ezvimhosva mm, yamary chiwenga nageneral chiwenga vanhu vati tikubvunzewo kuti munoionawo sei kuti vice president vanosungisa adzimai eh, in the middle of a divorce
eh, inyaya yatanga tichitaura manje manje iyoyo iyo munoona zvazvinoita hmm. ndezvekuti eh, ndozvandinoti ini mubvunzo wangu tisati taenda kwese kwese uku mubvunzo wangu ndinoti general wearmy anonzi iye anoona maproperties nemba inokosta 10 million kuno kune vanhu macelebrities vane dzimba kunana hollywood hatinzwe kunzi anoona imba ye10 million general vaimbotambira mari kuami kwavo uku mm. eka tinoda kubvunzana ka general vaimbotambira mari tinonzwa kuti 15 billion yakashaikwa ivo general vanozviziva mafambiro ayakaita naivo vamunangagwa vanoziva kufamba kwakaita 15 billion vanhu havasi kutombotaura nezvazvo sei vanhu vachinyarara nyaya dzakadai vanonyararirei nyaya dzakaomarara kudai kana iri nyaya ino mari yevanhu tinoto tinotohaya vamwe vanhu vanotouya kubva kune dzimwe nyika kuzoinvestigata nyaya dzakadai kuti vationgorore kuti mari yakafamba imari yakawanda 15 billion haisi mari yekutamba nayo asi vanhu vonyarara vochiti zii voti hangavadye zvavo ah ko zvatiri kutaura vana vari kushupika ka vana vasiri kuenda kuchikoro eiwo mari iyoyo ingadai isiri kubatsira here handiti imwe imari inenge ichifanirwa kunge ichibatsira vanhu eh. munhu 15 billion dai taida kuigowanisa nyika yese vanhu vaikwana ka vavo tichati million million million million hmm. saka tongonyarara akaoma okay eh, nyaya dze vadika vari kufamba nemamashets vari kunzi mashurugwi mashurugwi munoionawo seiyo zvinenge zviri ah, kuraaaka izvi eh, eh, inyaya maganda kekucreatwa kaya vane baking mukaona vanhu vaakufamba nemabhemba vachiita zvavanoda vanhu vari vanitori nebaking imwe yakapenga vanitode mumwe munhu mukuru ari behind ari kuita kuti zviite izvinhu zvakadaro izvozvo izvo e eh, havangangoita ka from kungonyuka from nowhere no its not like that mm. vanhu vakatoorganizwa kunzi itai izvozvo since kwakataurwa zvekunzi hanzi kwakuzoitika eh, eh, maelections uh, eh, 2023 vanhu vatotanga kuintimidatwa iye zvino izvi ya saka musazvikanganwi hapana kwatinombosvika nezvinhu zvakadaro tiri kuda kuvanza mhosva dzatakaita thats why tiri kurambira mupower takaba mari dzevanhu tikaba mari dzenyika yezvino vamugabe vakafa anzi a ah, mugabe kana akafa eh, ane mafarms akawanda tichatora mafarms acho akatorwa here eh, vaignasius chombo vakaba mari yevanhu vakangotongwa kamwe chete nanhasi hapana nyaya yacho hapana chiri kufamba amai vaye vakaba 9 million haisi yavo yega kama 9 million iye zvino vava kunzi vava kupenga zvakaoma varube nyaya dzakadai kaidzi hapana kwatinombosvika nechitsotsi corruption yakawandisisa e hanzi vana tagwirei vana chichi vari kungoitawo nezvavanoda munyika imomo nyika haina kana rule of law e haina machecks and balances hmm. saka where are we going Eh. If, if you had opportunity, uh, uh, Nelson Chamisa is watching interview inoi message yenyu semukuru mukuru welargest opposition party muzimbabwe mungati chii kuna chamisa right now he must be strong ngakuturaye kumotivate vanhu vanhu vanorwa hondo kana vaine good leadership a strong leadership somebody who is there for the people somebody who will stand for them somebody anoti kana zvaipa neniwo ndinenge ndiri paforefront kana muchiuraya urayai asi ndinenge ndiripo eh takaona na martin luther vakanga varipo pamachi iya iya vakatotungamira vakatobatana vari pamberi Like, Isu yeah, vanhu yeah. ngatiise musoro pamwe chete. isisu vanhu ngatiisei musoro pa- eh, tisangotarisa iye chamisa chete aiwa isisu vanhu ngatisvinurei eh, ngatisvinurei Kukanganisa zvekuti munhu unotungamidza munhu. Eh, aiwa Iye apa akapinda apa asi musaku- iye iye iye ari kutoita uh, pake ari kuedza tinomuona kuti ari ku- ari kutraya zvaari kutraya but vanhu isai musoro pamwe chete mumire naye ndiye munhu ari kutaura chokwadi ehe tingati here tingati here kana vanhu vachitambura zvinovaomera kuti vaite va zvepolitics munhu wese kuzimbabwe zviri kunzi vari kutraya kurarama saka kuti vanhu vawane time yekuti taakumbonodemonstrata taakumbonodai vanhu vari kutaya kurarama ka munopaona here apa kuti poverty haina kunaka in terms of politics kuti vanhu ndosaka tati
ndosaka tati haiuye freedom haiuyewo nesilver plate ah. kanganwai because iyoyo aripa kana achiti anzi ushe hauravigwi ari kutaurei kana vachiti ushe hauravigwi ndokukururudza kuratidza kuti handibvepo kana ndaapo saka vanotodawo kunziwo ushe hunoravigwa ya eh ushe hauravigwi imotiwo ushe hunoravigwa eh ndiyo ndokurova ini handinodzorerawo kana ukandirova hey, eh, ndoita sei haiwa chese chawaita against inini ndinodzorerawo ndo zvinoda leadership a strong leadership mm. eh, hazvidi mm. eh, zvekuti anzi eh, mwari achapindira mm. eh, haa ye ndozvavari kutotsvaga vakati namatai imimi isisatinamati regerai muone Mm. but nyaya bvunzo wangu maunzvenga ka eh. kana munhu ari ku hakuna magetsi hakuna mvura vanenge vasina chikafu vari kutaya kurarama poindi yandiri kumeka zviri kutaurwawo nevamwe ndeyekuti zviri zvinorema kuti vanhu vawane nguva yekuita politics kana vachitambura pasina zviata
saka imimi mofa muri muusungwa nokuti zvinorema hmm. mofa muri mumachains nokuti zvinorema muchitadza kuzvisunungura
kurema zvinorema but eh. attention iri diverted mukutraya kurarama
kurarama tinotorarama kakana tarwa hondoka
chiri kukonzera chacho ichocho ndo chatoda kuti tibvise chiri kukonzera kushupika nhamo iyi ndo chatoda kuti tibvise ichocho chinhu ichocho chakonzera nhamo iyoyi saka totoisa musoro pamwe chete totorwa
zvichanaka eh, mwari achapindira ma eh, eh, six million jews vakaurayiwa nemagermany mwari akanga ari kupi akadii kuya akakuzopindira because magermans aya haana kukwanisa kudzoserawo thats why akakuti a ah, mukatadza kudzosera mwari anobatsira anoita sei anozvibatsira saka mukatadza kurwa muchiti anzi mwari achapindira mwari ane zvakawanda zvaanoita ka haangotarisa imimi chete kaimi hamusiri mega kamuri kushupika kaimi e e kuti mwari akubatsiri anotoda kuona imi muchitorwawo eh.
munhu achiti idyai muriwo eh.
idyai kudya nyama idyai kudya nyama idyai muriwo vanhu vachipururudza eh. zvakaoma ndakubvunzai message ndakubvunzai message for chamisa message for president emerson munangagwa for munoti kwavari message yenyu kuna vamunangagwa moti chii kwavari
aiwa ngavasiye basa varege kunyepera vanhu because vazvitadza izvi vapewo vamwe vagoonawo kuti vamwe vanoitawo sei tirege kuita umbimbindoga togara takangoisa hondo pamberi kuti hanzi takarwa hondo hondo takarwa hondo yekushupika takarwa hondo yekushupika kana smith akakwanisa kumaintaina ikonomi yenyika patakadzoka isi kubva kuhondo kunana mozambique hatina kuona paine mari takasvika mari iri right right mari yasmith akanga akapiwa masanctions eh, nethe rest of the world but akamanaja kuti vanhu vararame isi ndisauya tatanga kutora mari iya manje tichiita zvatinoda tichivaka mamanshon tichiita sei mombe dzekumapurazi dzichiurayiwa eh, muka iye zvino maakuinvaita machina kuti anzi ngauye machina machina eh, for that eh, vakomana vakomana vakomana eh, haikonai kushupika kusvika ipapoka maakutengesa nemhuka nemhuka muchapedzesera maakutengesa kana nevana venyu nevakadzi venyu muchavatengesa futi nikutsvaga mari ka zvakaoma yenyu mari makapedza makabvobvutana ah, uyo akatora uyo akatora uyo akatora mukasara musina mari iye zvino maakuenda unokumbira manje iyo mari yamuri kumbira iyo hamukwanise kuibhadhara beki ah, isisu yedu yacho mari hatina ipepawo zvaro rakangonyorwa kunzi mari zvinonyadzisa zvinonyadzisa
gore rino mune mashows here muchiri kuto tine mashows tichaenda kunana australia uku tichadzokera futi kusouth africa tichaenda kunana canada kwese uku tiri kuita mashows ende eh, tichagadzira hatichakutaurira pane zvakawanda zvatiri kuita handiti ka aiwa i hope kuti vanga vakateerera vanzwai muchitaura vachamisa vonzwawo zvamataura vamunangagwa vanzwawo zvamataura mazimbabweans ari kuwacha vanzwawo zvamataura eh, i don't know kana mune mafinal words amuri da kungotaura tisati tamisa interview mafinal words angu ndeekuti eh, ngatibatanei tirwise kana kuti tibvise udzvinyiriri ende chimwe chinhu chiri important ndechekuti munoona kuti chakozera kuti tisvike patasvika apo iafrica as a whole because africa haina kubatana tarisai kuno kutiri kuunited states inyika dzakasiyana siyana idzi kana ndichida kuenda kunew york five hours nendege kuenda kunew york inyika dzakasiyana siyana vakabatana economy yavo iri very very strong africa ikabatana vana ava vanouya kuafrica vachikumbira because munoona every one of them vanoda kuva kuafrica because vanoziva kuti kuafrica kunowanikwa zvese but nenzira yekuti chi maafrican leaders ari very corrupt fanika zvimisangano zvavo izvo anoti sadak zviya zviya neanzi african union chichi oau eh, those are toothless organizations zvimisangano zviri corrupt eh, munotorwa mese imi mikuenda kudaidzwa kurussia naputin kunounganidzwa zvimaafricans zvese misoro ikokoko nemurungu vakomana vakomana vakomana kupusa here eh? batanidza yeafrica mupedze nhamo eh. batanidza yeafrica mupedze nhamo yese yamuri kuona iyi mukatadza kubatanidza africa hapana kwatinosvika ya zviri kutaurwa yeye nayo namalema waina handiwirirani zvange nepolitics dzake dzekuwirirana namugabe vati zvaanotaura zvekuti eh, ngatibatanidze yeafrica ishoko guru rakanaka zvikuru tikabatanidza africa takunda takunda e takunda tikabatanidza africa ngatibatanidze africa ndo chinhu chikuru ende kuba kwese uku kunopera uku e mm. aiwa chini chandoda kuti titaurire vanhu vakawanda vafunge nenyaya yekubatanidza africa ngaibatane we are africans zvatiri maafricans kana ivo vari kuno uko vamunonzwa vachisvisvina vamuchiti anzi maniga chichi vanhu vedu but they were stolen from africa vakachinjwa vakanzwa mumwe achiimba buffalo soldier aitaura chii ipapo aitaurira zvakawanda ende tine nyaya rimwe futi yekuti honai muona ikuona unoona eh, guma mm. bob mali akauya kuzimbabwe akakukombozerai song inoti zimbabwe akauya neequipment yake akaimba matadza kumupa kana one street chaiyo yamunoti ndiya bob mali e eh? yeah, muri vanhu vanofunga here imi muri vanhu vanofunga here e eh? vakomana
vanofanira kugadziriswa kapo
zvakaoma zvakaoma saka shoko rangu rekupedzisira ndiri kuti hatibatanidzei africa ende kuzimbabwe ngatibatanei tizive chakanaka nechakaipa ndo chinhu chikuru tisangoita chindendawo aiwa eh, eh, eh, aiwa tisangoita chindendawo eh toteera vanhu vari kutaura zvakanaka tisateere vanhu vari kuda kuparadza nyika nenzira yekuba ndoshoko guru ratinosiyira kuvanhu
aiwa tinotenda tinotenda nenguva yamatipa vamukanya um, let's hope vane nzeve vanzwa